سڵاوی خواتان لێبێ خۆشەویستانی کەناڵەکەم، بەخێربێنەوە بۆ ڤیدیۆیەکی نوێ، ڤیدیۆی ئەمجارەم ئامادەکردنی کونافەیە، کونافەی زۆر تایبەت و زۆر خۆش. ئەو کەرەستانەی بەکاریەهێنم لە ئامادەکردنی ئەم شێوازی کونافەیەم ئەمانەن، پێویستم بە هەویری کونافەیە یاخود شعری کونافە، ئەم شێوازە بەکارەهێنم زۆر زۆر باشە زۆر نەرم و جوان شی ئەبێتەوە هەروەها کاتێک کە تۆ بڵێی کونافە ئەکەم ئەبێ پێشتر شیلەکەیت ئامادە کردبێ من پێشتر ئامادەم کردوە و دامناوە ئەمە شیلەکەیە دوو پەرداخ شەکر بەرامبەر بە پەرداخێک ئاو کەوچکێکی چالی مەندۆزی و پاشان جوان ئەیکوڵێنی بۆ ماوەی دە دەقە دوای ئەوە ئەیکوژێنیتەوە ڤیدیۆی ترم هەیە ئامادەکردنی شیلەیە ئەتوانن بیبینن وە هەروەها پەنیری پیتزا هەروەها زبدەی ئۆنا وە پێویستم بەم قشتەیە یاخود خامەیە یەک دانە بەکارەهێنم و خەڵاتێکیشم پێویستە بۆ ئەوەی کە جوان شعری کونافەکەی تیا ورد کەم و جوان شیبکەمەوە تیایا ئەم زبدەی ئۆنایە دوو سەد غرامە من سەد غرامی بەکارەهێنم واتە نیوەی بەکارەهێنم ئەیتوێنمەوە و پاشان شعری کونافەکەش جوان ورد دەکەم کە توانمەوە زبدەکە ئەکەم بەسەر شعری کونافەکەدا و جوان جوان شی ئەکەمەوە و پاشان ئەیکەمە ناو خەڵاتەکە بۆ ئەوەی کە زۆر بە جوانی ورد ببێت. زبدەکەم تواندۆتەوە پێویستە کا بیکەم بە سەر کونافەکەیا بۆی کە جوان پی بشێلین و ورد وردی کەین و پاشان بیکەینە ناو خەڵاتەکە تا زۆر بە جوانی ورد ببێ هەتا ورد بتر بێت باشترە بۆ ئێمە لە بەرەوەی کە ئەم شێوازی کونافەیا بەو پێویست دەکا کە شاری کونافەکە زۆر زۆر ورد بێ ئەمەش جۆرەکە لە جۆرەکانی کونافە هەنێ کونافە هەیە هەر بە بەو شێوەی دانرێ واتە شعریەکەی زۆر بۆ ورد ناکرێ بەڵام ئەم شێوەی کە من دروستیەکەم پێویستەکە هەتا شعریەکەت وردتر بێت جوانتر ئامادە ئەبێت. هەر وەکو وتم من پێشتر شیلەکەم بۆ ئامادە کردوە چونکە ئەبێت شیلەکە سارد بێتەوە و کونافەکە گەرم بێت کە بەکاری ئەهێنیت من پێشتر ئامادەم کردوە دوو پەرداخ شەکر بەرامبەر بە پەرداخێک ئاو وە کەوچکێکی چاش لیمەن دۆزی جوان کوڵاندوومە بۆ ماوەی دە دەقە دوای ئەوە کوژاندوومەتەوە و سارد بۆتەوە ئێستا شعریەکەم زۆر بە جوانی ورد بووە پێویستەکا قاپەی ئەو قاپەی کە کونافەکەی تیا سور ئەکەمەوانێ دوو پارچە زبدەی لێ بەین بۆ ئەوەی کە کونافەکە بە بنی قاپەکە دا نەنوسێ ئێستا جوان زبدەکە لە قاپەکە ئەسوێم یاخۆ جوان جوان ئەم لاکانی چەور ئەکەم.

وەک دەبینن من چۆن کونافەکە ئەیەم لە ڕووی قاپەکە و پاشان پەرداخێک ئەهێنم بنی پەرداخێک ئەهێنم جوان جوان کونافەکەی پێ تاکو زەختی زیاتر لێ بکەی جوانتر کونافەکە یەک ئەگرێ بۆیە پێویستە کە بە پەرداخێک جوان زەختی لێ بکەی تاکو یەک بگرێت. سەرەتا چینی خامەکە یاخود خشتەکە ئەکەینە سەر کونافەکە و پاشان پەنیری پیتزاکە بەم شێوەیە خامەکە ئەکەینە ناو قاپێکەوە و پاشان بە کەوچک وردە وردە ئەیەین لە رووی قاپەکە بۆ ئەوەی کە زۆر بە جوانی بڵاو بێتەوە و لە یەک شوێنا بە تۆپەڵ نەوەستێ. دوای خامەکە پەنیری پیتزاکەش ئەیەین لە ڕووی خامەکە ئەویش بە هەمان شێواز وەکو چینی خامەکە زۆر بە جوانی پەنیری پیتزاکەش بڵاو ئەکەینەوە، پەنیرەکە بە دەست بڵاو ئەکەمەوە لەبەرئەوەی کە زۆر بە جوانی بە ڕووی خامەکەیا پەنیرەکەش بڵاو بێتەوە بۆ ئەوەی کە لە کاتی برژاندا زۆر بە جوانی بتوێتەوە و دوای پەنیری پیتزاکە پێویستەکا چینی کۆتاییش بە کونافەکە بێ دیسان کونافەکە ئەیین و لە ڕووی پەنیرەکە ئەیین لە ڕووی قاپەکە زۆر بە جوانی ئەمیش هەر وەکو چینی یەکەم جار کە خام کونافەکەمان دانا بە دەستمان بڵاوی ئەکەینەوە و پاشان بە پەرداخ زەختی لێ ئەکەین بۆی کە زۆر بە جوانی یەک بگرێ تاوەکو کونافەیەکی جوانی قاڵبی خڕمان بۆ ئامادە ببێت. کونافەکەی من ئامادە بووە پێویستە کا بیبرژێنم بەڵام بە تەباخ ئەیبرژێنم بە فڕن نایبرژێنم بۆیە ئاگرێک ئەکەمە ژێری بەڵام ئاگری کز و بە بەردەوامی چاودێری ئەکەم بۆی کە ئاگام لێبێ لەبەرۆی کە قاپەکەم فافۆنە نەکا زوو بسوتێ بۆیە پێویستە کە ئاگرێکی زۆر کز بێ زۆر بە شێنەیی کونافەکە ببرژێ وەک دەبینن من بەردەوام خەریکیم هەستەکەم ژێرەوەی برژا بۆیە پێویستەکە هەڵی گێڕمەوە سینیەکە هێنم کونافەکەی ئەکەمە سەر بۆ ئەوەی کە دیوەکەی کەشی ببرژێنم. ئەبێت زۆر ئاگادار بین بۆ ئەوەی کە کونافەکەمان نەشکێ یاخود تێک نەچێ بۆوەی کە بە خڕی بمێنێتەوە و بەو شێوازەی کە پێمان خۆشە ئامادە ببێ ئێستا من کونافەکەم هەڵەگێرمەوە و پاشان دیوەگەیکەشی ئەبرژێنم و ئامادەیەکەم بۆ پێشکەش کردن. پێویستەکا وەرەقەیەک یاخود فالکۆنێک لەسەر ڕووی سینیەکە دابنێی بۆ ئەوەی کە کونافەکە نەنوسێ بە سینیەکە بەڵام لە ڕاستیدا من وەرەقەکەم نەبوو هەر کردمە سەر سینیەکە و پاشان کردمەوە ناو قاپەکە بۆ ئەوەی کە ژێرەکەشی ببرژێ ژێرەکەشی بە هەمان شێوازی سەرەکەی ئەبێ زۆر ئاگادار بین لەسەر ئاگری کز بێ بەردەوام چاودێری بکەین بۆ ئەوەی کە نەسووتێ. کونافەکە ژێرەکەشی برژە، پێویستە کە ئاگرەکەی بکوژێنمەوە و پاشان دایبنێم و شیلەکەی بۆ زیاد بکەم یاخود شیلەکە بکەم بەسەر ڕووی کونافەکەدا بۆی کە جوان شیلەکە هەڵبمژێت و پێشکەشی کەم. ئەمە شیلەکەی منە ساردبۆتەوە پێشتر ئامادەم کردوە وەکو وتم نابێ شیلەکە گەرم بێ ئەبێ شیلەکە سارد بوبێتەو و بیکەی بەسەر ڕوی کونافەکەدا و گوێز یا خۆد فستەقیش بکەی بە ڕوی کونافەکەدا ئەوەش بۆ جوانکاریە و ئێستا ئامادەیە بۆ پێشکەش کردن. خۆشەویستانی من، شێوازی کۆتایی کونافەکەی ئێمە بەم شێوەیە ئامادە بوو، بەو هیوای سوودم گەیاندبێ، ئیشەڵڵا کەس نانی کەم نەخوا، بە هیوای سوود وەرگرتن، کاتێکی خۆش بۆ ئێوەی گوڵ.